Gutted, fi'n gyrru yw'r gair. Um, o'n i hanner disgwyl mynd mas, o'n hanner disgwyl ddim mas mynd felly, ond uh, na fe, fel am yn uh, cwmpo. Nes i ddim wneud yn uh, arbennig, arbennig o special gyda'r defed. Uh, fi'n gwybod achos dwi'n mynd wneud lot o'r defed. Ond o'n i'n meddwl bod wedi wneud eitha da gyda'r barnu uh, beth, or, beth o'n i'n handlo gyda'r offel a, a'r blasu. Ond uh, obviously oedd ddim digon da, siwr. O, Fern Factor wedi bod yn briliant, uh, cwrdd â lot o ffrindiau newydd a byddwn ni'n cadw mewn cysylltiad yn nhw gyd. O, oh, disappointed bod fi uh, mas ar y dechrau, ond uh, life goes on. Mae chi'n mynd amdani efe. Sim rhywbeth ble mae uh, set o fi'n ôl yn bywyd. Oherwydd uh, fel gut feeling da fi bod fi'n mynd mas, ond uh, ddim profiad o fi'n ambell i dasg ar y agweddau a gyda'r bwyd a'r uh, er, uh, teimlo'r llawn y blwch a teimlo'r uh, cigydd. Chymod, Falle ambell un sy'n wedi cymryd bach mwy amser a cymryd pwyll, ond fla mae'n mynd. Mae cwpl o e, ffermwyr twy mewn hwnna. Um, mae sawl un a chi'n gweld yn barod sy'n mynd i mynd amdani, ond e, na, pob lwc yn nhw gyd. Oedd yn nerfus a ddiawl i cael ein, ein, ein, gael gael ymlaen a stepa mas bryd ni. Ar ôl glywed o'n i'n saff, oedd y weight off my shoulders de. O'n i'n eitha hapus wedyn. Ni gyd teulu bach dechrau yna, ni golli dwy, mi'n teimlo dros nhw. Piti. Pwff, dwi'm eisiau teimlo fel eto. A dwi'm eisiau cael yng ngalw allan eto chwaith. Ar yng ngalon i syncio. O'i just stopio ddim o. O'n i'n meddwl, o, mae hi, mae hi. Ond pan ar e aled a wyddi bod fi'n iawn i fynd yn ôl. Nes i gwchyn yn adle eto wedyn. Oedd hi'n very nerve-wracking. Good boys.
Treni bod nhw'n mas nawr. Bydd bydd nhw'n lwcus i gael tasged defed o lle nawr yn dweud. Gan dod o'i crwt godro nhw. Treni. Byddai wedi ni bus yma, siwr fod. Ni byddai i gweud ta-ra wrth nesa. O'n i'n meddwl os o'n i'n mynd wrthnos yma, um, i feddwl am ffarm ddefaid sgynna ni, um, da ni'n meddwl bod fi wedi gwneud gystal a ddylwn ni. So, um, dwi'n petio'r dros dyla yna, Matthew o'n fynd. Mae'n nghalon i'n gwydu dros nhw. Da ni lawr i wyth. Mae'r cystadleuaeth ydi wedi cyfan, so mae rai cofio hynny. Oedd e rei bad peidio cael yn hynny mlaen tro yma, pan ti'n cael dod yn ymlaen tro dwytha, ia, mae dy galon di mynd, e. Becho dros y ddau fachgen yn mynd allan, Matthew a, a Dylan. O, e, becho dros dyn nhw. Ofnadwy, ond da ni yma, da ni'n gwybod bod ni'n mynd allan. A wedyn mae'n mynd i ddigwydd, ynddi, mae'n mynd i ddigwydd i bob un, ni bron iawn, heblaw un. Bechod bod y ddau yn nhw wedi mynd, ond uh, dyna fo, well bod yna ddau mynd efo'i gilydd na un. Mae Dylan Harris rioed wedi cnifio dafad o blaen, chwarae teg iddo fo. A mi nath o job daclus iawn, swn i'n dweud de. O'n i'n disgwyl sa Matthew wedi, wedi aros yn bellach achos um, oedd o'n ymddangos yn chap reit beniog lly. O'n i mor nerfus, dwi'n siŵr bod fi wedi newid lliw fanna. O'n i'n teimlo reit sal i gwir, ond um, dwi'n teimlo ofnadwy dros y daith wedi mynd o. Fel bod nhw'n wedi cael digon o gyfle ddangos beth maen nhw'n gallu gwneud, rili, really, ond dyna di'r gêm am ni, mae rhywun yn gorau mynd. Dwi'n meddwl dwi wedi gwneud y well os oes yma na sos bita. Um, dwi'n meddwl nath fi ar hys neu job dda ddoe o'r gwaith tîm. A dwi'n meddwl bod fi wedi cael hwyl golew â ni yn y dasg gyda ni heddiw fyd. Wedyn, dwi'n meddwl Just trio cario ymlaen yn well wrth nesa. O'n i'n reit bryderus ar ôl fod yna tro dwytha, ond mae'n amlwg bod fi wedi gwneud yn well na fi o'n i wedi ddisgwyl bod fi wedi gwneud. Mae gen i deimlad mawr dros dyn nhw bod nhw wedi gorau cerdded drwy'r drws na heddiw. Um, yn hunanol. Mae'n falch na nhw sydd wedi gwneud na dim y fi. Ond uh, na, mae gen i andros o dimlo dros dyn nhw bod nhw wedi gwneud mynd. A pob lwc dyn nhw'r dyfodol. Fatha maen nhw'n dweud, let the game begin, ie. Yeah.